ke le dumedisa mo leineng la tate le la morwana le la moya mokgethwa bakauleng ba ba rategang re kopana gape mo setlheng sa Bakeresete sa Epifania mo malobeng ka di 5 tsa December 2021 re ne re kopana e le setlha se se bidiwang Advent mme Advent re ile ra re e ne e le go tla ga morena wa rona Jesu Keresete re ne re emetse go tla ga gage e leng go belega ga gage gonne re a go itse ke go go fitlhang ka nako ya di-twenty-five tsa December bakaulengwe ba ba rategang mme setlha seo e ne e le sa Advent re fetile mo Adventeng re mo go Epiphania Epiphania e e reng go iponatsa ga Morena Jesu go bao e seng Bakeresete, go the Gentiles, bakaulengwe ba ba rategang. Eh, e bonagala bjalo Epifania e kile ya bontshwa ke ba ba botlhale ba botlhaba tsatsi, the Magi. Ga re lebelela mo go Matthew kgaolo ya bobedi, go o bala Ditemana go tloga ka 1 to 12 e bua ka banna ba botlhale ba botlhabatsatsi ba ba kileng ba tloga ba ya Nazareta, Betlehema go ya go bona kgosi e e tsetsweng ko Betlehema motseng wa Judia, bakaulengwe ba ba rategang. Epifania go iponatsa ga Morena. bakauleng ba ba rategang re na le lengwalo lengwalo la mo bekeng eno ya di 13 tsa february 2022 kauleng ba ba rategang lengwalo la rona molaetsa o re nang le ona ko re tlileng go bona mo lekwalong la gospele st luke Kgaolo ya boraro go tloga ka ditemana lesomesupa go fitlha ka masome a mabedi a metso e merataro. A re rapeleng bakauleng ba ba rategang re kope tsela, re kopele lesedi, re tla re kgona go bona le go utlwa. Ke a rapela. Modimo Tate, Modimo Morwa, Modimo Moya wa Mokgethwa, Modimo wa magodimo,

St. Luke chapter 6 from verse 17 to verse 26. Lebalega ka tsela ke e ba ka uleng ba ba rategang from 17. He went down with them and stood on a level

when everyone speaks well of you, for that is how their ancestors treated the false prophets. Amen. Bakauleng ba ba rategang ke lona lengwalo la rona lengwalo la St. Luke. Lengwalo la St. Luke the heading e re e e bua ka di blessings e bua le ka di curse or woes ke ne ke bala from version eh, ya NIV New International Version bakauleng ba ba rategang ya gago e ka tswa e re blessings and curses mme ya me e re blessings and woes Bakauleng ba ba rategang ge re lebelela buka ena ya St. Luke re e compare gape le buka ya St. Matthews chapter 5 eh, from verses from verse 3 to verse 12 e bua ka di-blessings the beatitudes e bua ka di-blessings mme ga o di lebelela there are eight of them there are eight of those blessings mme re bona morena jesu a bua mo go matthew a le ko godimo eh ke the sermon at the mount mo a buang ka this beatitudes goba the blessings o bua a le ko godimo He's elevated eh, the sermon at the mount mme go na le pharologano eh, mo magareng a the sermon at the mount and the sermon at the level ground goba the level place this one ya saint luke it's at the level place it's at the level place bakauleng ba ba rategang ke pharologano e re e bonang mo magareng a the sermon goba mo magareng a seo se kileng sa kwalwa ke saint luke compared to se se kileng sa kwalwa ke St. Matthews. E nngwe pharologano e re e bonang ke gore the beatitudes goba the blessings there are eight of them mo go St. Matthews chapter 5 mme mo go St. Luke chapter 6 re bona four of them mme di latelwa ke di-curses amen Bakauleng ba ba rategang, The Comparison gape ke gore go ne go na le matshwititshwiti a batho le barutwana ba gage ba le teng fo gare ga matshwititshwiti a ge a ne a bua le batho Morena Jesu at the Sermon of the Mount. Mme ge re lebelela in St. Luke, bakauleng ba ba rategang Re a utlwa gore ge a simolola go bua ka di-blessings le ge a bua ka di-curses, o bile a retologa a focus-a a lebelela barutwana ba gage. O buile a lebeletse barutwana ba gage a tlosa matlho mo matshwititshwiting a a neng a le teng. Le ge e le gore matshwititshwiti they overheard because o ne a sa sebe morena jesu o ne a sa sebe mme fela o ne a focusitse mo barutwaneng ba gagwe bakauleng ba ba rategang ge a re blessed are you who are poor for yours is the kingdom of god o ne a lebeletse barutwana ba gage seo se raya gore re ne re bontshwa thuto ka bona barutwana ba gage ba e leng rona ka tšeno mme morena jesu bakauleng ba ba rategang o lebeletse rona bakauleng ba ba rategang we are the disciples just like his disciples ka nako eo re utlwang gore go kile ga kwalwa ka yona ke Saint Luke the doctor the physician bakauleng ba ba rategang ba re o ile a tlosa matlho mo go ba botlhe ba neng ba ba neng ba kgobokane foo a lebantsha le barutwana ba gage mme a re blessed are you who are poor for yours is the kingdom of god ba ka uleng ba ba rategang mme morena jesu ka tseno re na le opportunity ya gore o- o o re lebeletse rona ba re leng teng re le his disciples barutwana ba gage o lebeletse rona motlho mongwe rona when we read this we think morena jesu is talking to those that we think ga ga- ga ba dumele ga ga ba dumele they are the unbelief bakauleng ba ba rategang morena jesu o tlogela the gentiles o tlogela bao ba sa itseng M- morena jesu bao ba sa mo itseng le ge ba utlwile ka gore tsebe ga e na sekhurumelo ba re they overhead le ge ba utlwile bjalo bakauleng ba ba rategang nnete ke gore Se se diragetseng tsatsi leo ke gore Morena Jesu o ile a lebelela barutwana ba gage ge a bua tseno tsa di-blessings. Mme a tswelela a re, Blessed are you who hunger now, for you will be satisfied. Blessed are you who weep now, for you will love bakauleng ba ba rategang morena jesu was very much sure of the situation sa barutwana ba gage the situation sa barutwana ba gage it was exactly that and he was sure of it and therefore o ne a dira example ka bona gore those who overheard should know gore it is not easy go tsamaya tsela e tsela e go e tsamaya ya bokeresete ya go sala jesu morago ga ga ga e mmatleke ga e easy ga e bonolo gonne you'll hunger o tlo tshwarwa ke tlala but you are blessed ge o tshwere ke tlala ya go batla morena jesu gonne e tla re ge o fitlha in heaven wa nna number one amen bakauleng ba ba rategang

be informed you should know that ge o fitlha gae in heaven you'll be number one you are blessed already if you're doing it right now mo bophelong bo bo ka kwano go gabelela go batla morena jesu blessed are you who hunger o tshwere ke tlala ya go batla morena jesu gonne tlala eo e tla fetoga kgora ge o lla o le kwano o liswa ke gore o batlana le morena jesu e tla re go fitlha gae ya nna le thabo fela mo go wena mme itumele rejoice in that day and leap for joy because great is your reward in heaven gonne tse di go emetseng ko legodimong ke tse dikgolo ke lethabo fela amen mme bakauleng ba ba rategang e ya tswelela Buka ya rona ya kajeno e re But woe to you who are rich, for you have already received your comfort. Bakauleng ba ba rategang a sekeng ra latlhega a re tlhaloganyeng the exegesis of this book. go tlhalosega ga buka e the rich bao go buwang ka bona ga go buiwe ka batho ba ba nang le material possessions go buiwa ka batho ba ba ikgogomosang ka mogare bao ba sa tlholang bana le space sa morena jesu inside them ba ba nang le, le, le, le, le, le marena a bona ba kauleng ba ba rategang marena a bona o ka tswa o na le tšhelete e ntsi o ka tswa o na le material possessions tse e leng gore di mo spacing ke di-idols ke di-idols mo bophelong ba gago di tsere space sa morena jesu but boritšhi ga se sono boritšhi re gopola king solomon he had everything he was given everything ga kopa botlhale o fiwa di-diamonds o fiwa di-golds you name them all the precious metals o ne a na le tsona king solomon bakauleng ba ba rategang he was the richest king in the world mme similarly if you are rich but o na le space sa morena jesu then it's not a sin to be rich bakauleng ba ba rategang seke ra supa batho re ba bona um ba ba ikokoanyeditse mahumo ra ba supa ra re the rich that the bible is talking about it's that man no No, that is not the rich that the book of today is talking about. The book of today talks about the rich. E leng gore moya wa morena ga o kgone go amogela. Morena Jesu ga a tsamaya a boela gae a re ke le tlogela le moya o galalelang gore o sale o le guide o le bontsha tsela. Ga o sa tlhola ona ga o sena eh, eh, space sa moya o galalelang gore o go rute then you are rich you have enough you don't have space for morena jesu you don't have space for the holy spirit moya o galalelang o setseng le rona o re laola o re guida o re bontsha tsela bakauleng ba ba rategang e re woo to you

the false prophets ba ne ba preiswa ka teng ba kauleng ba ba rategang re a itse go na le di-celebrity out there go na le people who are famous but ga ore o a lebelela some are notorious go buiwa ka bona mokgwa o go buiwang ka wena ka teng bakauleng ba ba rategang re a itse go na le dipuo ka batho ba mainaina people with big names but gore wa lebelela bakauleng ba ba rategang ke those that the book today says woo to you when everyone speaks well of you for that is how their ancestors treated the false prophets bakauleng ba ba rategang ke molaetsa o re o bonang wa the blessings and the curses wa St. Luke o fapanang kgotsa o farologana le molaetsa wa St. Matthews wa chapter 5 verse 13 to 12 e e buang ka di-blessings e bua ka di-blessings fela mme kwano morena jesu ka tšeno Seo se kwalwang ke Saint Luke ke gore Morena Jesu o bua ka the four eh, eh, beatitudes goba the blessings mme a ba a bua gape le ka di-curses that we can expect mme a bua le rona a sa bue in general because sometimes as christians we think morena jesu ga a buile rona because rona already we, we repented re bakeresete so ga a bua further o bua le ba bangwe ba ba tshwanetseng ba repente bakauleng ba ba rategang ke yo o lebelela o lebelela barutwana ba gage ga a bua bjana o lebeletse barutwana ba gage bakauleng ba ba rategang mme barutwana ba gage ke rona go raya gore e santse e bua le rona le kacheno eh, buka eno molaetsa ono it's for us even today you, you, you, You, you can follow this every day for the rest of your life. According ba ba rategang, ke a leboga re fitlhile pheletsong ya molaetsa wa rona a re leboge ke rapela modimo tate modimo morwa modimo moya mokgethwa re leboga lentšu la gago heavenly father a le re age modimo wa ka a le re age le re ga le re aga re le tsamaise heavenly father ba bangwe ba ba sa ntseng ba le ko ntle ga lesaka modimo wa iseraele re ba fitlhisetse lentsu le baka ge le tla mo go rona ke dumela gore le tla mo go rona gore re kgone gore re ikgopotse se o kileng wa se bua mme re se tseye re se tsamaise modimo wa ka